Häerzlech wëllkomm hei beim Youtube Channel vun Team Lëtzebuerg. Mir maachen haut Prismatic Evolution Elite Trainer Box op an mir kucken eis fir d'éischt mol de Paak un. Mir kréien haut 9 Boosteren opzemaachen. Mir hunn e puer esou Kaartentrenner am Evoli Stil, wat mir natierlech super gutt gefält. Mir kréie Sleeves an e puer Energien, e ganze Paak mat Energien, souwéi Würfelen an natierlech Counteren fir Gëft a Verbrennung. Eng super schéin Këscht och wou den Evoli drop ass an natierlech en Buch wou de ganze Set dra gewise gëtt an d'Highlight vum Pak ass natierlech déi Promo déi ee kritt vum Evoli am Full Art, déi ass mega süß an ech free mech Äerch déi ze weisen. Hei ass natierlech den Eric aus dem Yu-Gi-Oh! Team, mee vue que dass den neie Pokémon Set sech alles ëm Evolis dréit sinn ech natierlech do och mat dobäi. Meng Gléckskaart ass och hei den Sylvion EX, deen däerf dann net feelen a mir sichen natierlech haut och den legendären God Pack an deem mer d'Chance hunn alleguer d'Full Arts vun den Evolis ze zéien, wat schonn e bësse krank ass. Also dat ass richteg krass, mee leider ass d'Chance natierlech och relativ kleng esou een ze zéien. Mee et weess een ni, et wär natierlech en Highlight, et wär. Krass, wann wir dat hikréien. So, wir machen dann nur mal op. Voilà. Klassiker schon mal rauf. Dann haben wir natürlich hier noch eine Packung. Schieben wir hier so raus. Dann haben wir das hier für uns. Hier ah ist der Booklet. Äh, wann der euch so ein Elite-Dinge äh, käft, dann habt ihr den Players Guide, wo der Wahrscheinlech d'Erklärung vum Spill dran, hutt awer natierlech och eng Lëscht mat all de Kaarten déi een hei esou raus zéie kann, an da kënnt der Äech déi esou checkmarken, och an all Raritéiten, also fir Sammler jo vill Spaass. Gutt, dat leeën da leeë mer elo mol bei Säit. Da machen wir die wunderschöne Küste hier auf. Guckt euch das an. Oh, das ist... Äh, guck, wie das blinkt. Das also ist richtig nice. Ich bin ein großer Fan von den Terra Crystallization Features aus Pokémon Scarlet und Violet. Viele Leute haben das ja nicht so gern, fanden das ein bisschen übertrieben. Ich kann mich lo, also ich kann mich nicht beschweren. Ich fand den Game Mechanic auch relativ nice, dass ihn halt all Typ mit all Pokémon kann verbannen. An äh, jo, mech stéiert dat halt wéi gesot net. Ass dat eng kontrovers Meenung? Ech weess et net, mee dir schreift mer et gären an d'Kommentaren, okay? Sou, dann hu mer natierlech e puer Sleeves fir säin Deck ze unsleeven, mam Evoli-Design, richteg nice, och mam Hutt mat der Terra Crystallization drop, an dat ass natierlech esou Swarovski-Evoli, ne? Also richteg nice. Dann hu mer e Pak mat Energien drop aus, jo, alleguer den Typen, déi et halt ginn. och lo näischt sou interessantes. Dat interessantst ass dat hei, de Promo Pack Booster an deem mer natierlech wéi gesot scho gesot hunn Full Art Evoli dran hunn an natierlech och déi Kaartentrenner. Sou den Evoli leen ech lo mol hei bei d'Säit, dann hu mer, ah jo natierlech. Ech mengen dat dote gëtt Äech déi full Art am Spill, also scannt den Code dann hutt der Spaass am TCG Live eng schéi Kaart ze kréien. An dann hu mer natierlech déi Kaartentänner hei, déi gesinn natierlech ëmmer gläich aus, sinn 4 Stéck, fillen sech awer héichwäerteg un an am hanne sinn natierlech nach eng Kéier alleguer d'Evolutions drop. Richteg nice, feieren ech a sech well een domat ganz gutt seng Kaarte sortéiere kann. Jo, Fire an Poison Chip fir Competitive Play, sou wéi Damage Würfelen an en normale Würfel och fir Competitive Play. Mee ech mengen déi meescht déi hei nokucken, déi si méi heirunner interesséiert, ne? Déi denke sech hei, hei wat schwätzt de Kuroi do, maach dach déi Pack op, jo maache mer elo. An dann hoffe mer natierlech, datt mer hei esou ee Gottpack zéien. Ech denke mir fänken un. An da kucke mer mol, wat am éischte Booster dran ass. Ja, déi ETBs, dat ass natierlech eng laang Geschicht, ne? Risen Opwand, un déi Dénger ze kommen, massiv deier, well d'Leit déi alleguer fortkafen. Jo, Dir kennt d'Geschicht, denken ech, a wann net, dann jo, Dir hutt eppes verpasst. Sou, mir fänken un mat engem Professors Research, mat engem Applin. Dann hu mer en Goldeen,

Top! Feierenergie an dat heescht d'Codekaart. Ween se wëll kann se kréien. Éischten ass vir, dir kennt et. Éischte Booster denken ech war schon ziemlech nice. Eng Iron Hand ze zéien fannen ech eigentlech eng ziemlech nice Saach. Ech hunn och leschtens eng aus der ETB gezunn, lo hunn ech déi an lo ass leider mäin Chien-Pao Deck net spillbar, oh nee.

Fannen. Ech wees grad net op déi Raritéiten hei déi éischt Kéier derbäi sinn, mee déi si richteg nice, also déi gesinn richteg nice aus. Dann hunn mer natierlech erëm Owei am Reverse Holo an den Hydrapple EX an och schéinen Bling Bling. Ok, leen ech och mol hei hin, ass vläicht elo net sou wuerf wéi d'Iron Hand. Lénks du och? Oh hei! Déi Energie blénkt och tiptop, do hu mer déi och gezunn an eng kleng Codekaart. Déi de Video kucken, kënne jo pauséieren, wann Äech dat elo grad ze schnell war. Sou, nächste Booster. Mir hunn nach e bëssen eppes virun eis. Ech hunn natierlech ëmmer Angscht, wann ee schonn esou fréi esou Full Art zitt.

Du man eckert gut Kaart. Ja, kennt den Tipp top. Wunderbar. Nächste Booster. Ah, den geht nur zum Beispiel mal gut ab. Oh. Hast du vielleicht eine Godpack? Gehen Godpack ein bisschen besser wie die normal. Wir gucken. Upp. Nee, als Kid Got Pack, okay. Aber vielleicht aus einem Chain selten Kach dabei. Spritz sie rum, das cool rum. Ja, das wiederhält sich natürlich noch immer ein bisschen, ne? dass ich mir ein bisschen schnell durchgehen. Also ein cooler Fließball, den haut so da ist, ganz gerne spielt. Äh, ah, und dann haben wir, oh, Fluttermain hier am äh, Pokéball-Rarität, nicht Masterball, mehr auch Pokéball-Rarität. Das sieht richtig nice aus, gefällt mir richtig gut. Und ich sie auch eine Zeit schon gespielt.

Ech weess, Dir kuckt hei no, Dir sidd all ugespaant, Dir hofft halt mat, dass mer halt dee kranke Set do zéien, dee kranke Booster. Esou een ze zéien an ze gesinn, vill Leit hu mer scho gesot, Oh, ech ka mer dat net virstellen, ech muss dat enker gesinn. Jo, ech wéilt et halt och selwer enker erliewen an de Videoen. Gesäit et leider ëmmer ziemlech nice aus, mee mir hunn dat Gléck leider net. Moie Bedubudu, dat ass e Pokémon dat nervt eis déi nächst puer Méint a Pokémon Competitive. Ähm, ja, net flott, guer net flott. Therian, oh, an dann hu mer Maximum Belt gezunn, eng Ace-Back-Kaart, dat ass natierlech och nice. Attacks used by Pokémon this card is attached to do 50 more damage to your opponent's active Pokémon EX. Ok cool, domat kann een natierlech EX Pokémon méi schnell down kréien. Ok cool Ace Pack Kaart, däerf een eemol am Deck hunn, eemol jeeweils eng Ace Pack Kaart. Déi do ass lo net déi bescht mengen ech, awer zimmlech cool dass een eng Ace Pack zitt, also dann huet sech de Set mengen ech schonn gelount. An dann hu mer nach en Dragapult EX hei an nach eng ganz enger richteg spezieller Raritéit. Oh, gefällt mer och zimlech gutt. Nice! Déi ETB ass bis elo, giff ech mol soen, net sou bad. Also ech hat do scho méi schlechter op gemeet. Do kann een sech elo net beschwéieren. Dat ass dach eng nice Saach. So, mir hunn nach, jo, nach zwee Booster virun eis, also dräi am Ganzen. Dann hoffen mer mol nach e bëssen, mee mir hunn elo scho sou gutt gezunn, mir kënnen eis net bekloen. Ah, Cotone ass derbäi, Litleo, Draklot. Ah jo, an iwwerens, ech hat viru puer Wochen sou 10 ETBs opgemeet an do hunn ech natierlech och dee Godpack gesicht. De Problem ass just deen, ech konnt dat guer net aschätze wéi krass dee Godpack ass. Also hätt ech se gezunn,

Richteg schéi Kaart, leaven mer gläich an. Ok neng kann dumme Isel, cool. Fir eischt Code Kaart, déi kann och lo nach e bëssen hei leie bleiwen. Dees leaven mer an, dee gesäit richteg nice aus, not bad. Weess lo net op dee spillbar ass, mee vum Design hier giff ech soen war dat kee schlechte Pull. Voilà, lo feelt am Fong nëmmen nach, na dir wësst et, de Pak dee mat G ufänkt.

Wann een natierlech God Packs sicht ass den natierlech net sou gutt, awer mir hu relativ vill wierklech gutt Kaarte gezunn. Ech soe Merci fir d'Nokucken an bis demnächst. Ciao.